zvamunoita zvinospaka zvamunongoita zvinospaka kunyange une mastress anope ah, kokomadha kenzo koma kutora wafudu vapa ndakatarisa saka achingoti hafuraiwo kana muchivharo izvo makati ane zuro zviya Ungoti mwoyo wangu wakafara kana ndakanyarara kudai so. Ndozvamakandiita nezuro paya.
Hayi imi zvakadarika mani zvanezuro. Zvoti angati mudze mai Tunya dzatataura pano. Makavaudzirei mai Tunya dzatanga tataura pano. Apa round yangu hamudi nayo. Ezvo musika wangu wakabiwa biwa nezuro wese ndisipo apa. ndatiza tasiya zvatamisika wangu sara vanhu vachinhonga nhonga zve apa moita basa rekuti handisi kumbokupai hayi zvowanikwa mani ndenda remegwanini manje haisi kupera nyaya iyoyo haisi kupera ikupedzerana chete zvitopedzerana
nekungoti ah, vanhukadzi mongofundirirawo zvimwe zvitopedzerana haisi kupera nyaya iyoyo Mukati nyaya yekutamba iyo. Okay, habo kwacho.
Eh. Kumba kupai kana chii. Oh.
Mother again. Hmm? Imi maza pane chimwe chibhebhi so chandiri kuda so. Haisi chibhebhi ndoto chiataka chete. Chorodzo chakabva kutown mai manje so mhene kuda kuda na Harare Harare. Kanzi inonzi Chihera kana kuti Rejoice. Ya. Hayi chinoda kuti chiataka chete. Shingirirai mwana ngodiwa. Hayi chibhebhi bho icho. Ndiye musikana wandanjira ndio chibhebhi chacho. Mm mm. mm. Akarega ndichiona. Bo. Hey, Rejo.
abhokurise handright ari sei madii abho zvese kwakazoti chii nenyaya yangu aiwa ndikudini
rijo shamari unoona chine maefforts andiri kuisa so aiwa eh?
kana ha kana wo step yangu
step yako inga ndikuri mumfese zivamwe iwo runa type yakaita sei But Max hauzonditambise here unozokwanisa kundichengeta here kana ndogara newe? Handi kuchengeta baby vangu vangatadza kuchengeta inga ndongwavha ngwavha wani. Hmm, hauna mukadzi iwe? Akana hayo unofunga denda nemukadzi nchizvinetsa nokunyenga naye. Ndori mufesi atongori ega ega atongotsvakawo zvotongoti katongowirirana Togona kutokutora tikagara tese. Ah, kozi zvokuzoti tazotanga kudanana ndozoona wane mukadzi. Vanhu vakadai ndimi munonyepa kai muchiti hamuna vakadzi mune vakadzi zvozoitwa pabari kai nangu handidi. Ah, kana saka wati ah, wati zvoita. Ah. haa richo shemani chingoti ehe mhani tingo- tingodanana tongoita go kudanana kwacho Ivo Max, ah, Ivo, ah, zvauri kufunga ndizvozvo. Ah, ah, ndakuenda kumba ini.
wakuenda kumba Mhm. saka unouika hako kudheni kwacho Eh, unouya?
Unouya ndinzi ndega unouya kumba. ashuwa
asika ndouya Dr.
Max, ehe fone yenyu yasara ikarinya. akachifonewa mukadzi wenyu uchitoafona hanzi muuye nemapamba nemushonga womwana wechikosoro matakenze muri right right here ndiro right handi ndadaira foni mukadzi upi unde mukadzi here hanzi muuye nemuriwo ah, yai mukwane mhani mi what's going on avanopenga mukadzi zvikudzama usatedzera vanokwana mukadzi wechi3 Baby, let me explain. Usa explain, so muda explanation yakho andichakuda. Usandifonela usanitsvaga Max. achakuda siyana neni rijo ungangoteerera zvamai anopenga here ava amadha kenzo kusazokangana kusubscribe dmtv entertainment ndinopika dr max ndimi mangowedzera mamati mtv aiwa makanyanya